Political party hrang hrang aiawh te, Zoram mipui thian duh tak te u, ama saina mnf party general headquarter hmingin
ama sain mnf general headquarter hmingin. Chibai ka buk a che u. Forest Conservation Amendment Act sanghnih leh sawmhnih leh pathum in ram rorel a sang ber chuan mnf sawrkar lai August i sawmhnih leh pahnih sanghnih leh sawmhnih leh pathum khan Official Resolution Khati lai Environment and Forest Minister Pu T J Lalnuntluanga chuan kan ram leh hnam tan a hlauhawm pawi a la khawih thei a ni tih hriain dodalna turin a duhlona lungrual takin Assembly House-ah kan lo pass tawh a nih kha. He FCAA sanghnih leh sawmhnih leh pathum duhlona session-a put luh a nih hmai hianin kan hotuten, Khati lai sorkar khan Kohhran hrang hrang te, tlawmngai pawl hrang hrang te, Ten Environment lama tlawmngai pawl hrang hrang te pawh lo sawi pawhin hemi chungchanga kan ram him leh him loh chungchang te lungrual ta kan ram a him dawn lo vanga Do dal turin hma lak ni se an ti ni kha. Khami sesona khan opposition group leader Voinia kan ram hotu pa ber lo ni ta phei kha chuan kan ram tan a him loh zia te sorkar hi kan tlai zia ni tiin thahnem ngai takin a do dal thu a sawi a ni kha. Chutih lai chuan mipui ten kawng zawh hial te pawh A rut nghe nghe nih kha vawinia hian kan hawi kual vel a, khami tuma thahnem ngai taka he FCAA sanghnih leh sawmhnih leh pathum do dal tura kawng zo hial rawttu hmel kha hmuh kan inbeisei a, mahse hmuh mai tur awm lo hi a pawi ka ti takzet a, chutihlai chuan man chawi a. Lo zawhna lamah min kalsan ta ni dawn hia ti pawl te pawh in awm ngeiin ka ring hial a ni. Kan hriat angin August sawmhnih leh pasarih, sanghnih leh sawmhnih leh panga a lo thleng a. Chumi hma zawng chuan thlamuang takin Zoram kan awm a ni. Kan ram hruaitu hmasa ten. India sorkar nena inremna thuthlung siamin Peace Accord ah Article three seventy one Special Provision ah kan ram, kan hnam, kan sakhua a him theihna turin kan inhumhimna tur bik dan an lo neih a. Zoram mipui ten chu chu hrechiang tawk lo leh ngai pawimawh tawk lo, a tangkai tawk lo ang tih kan hlau a. Chumi kan hriat theihna tur chuan saw laiah sawn kan inremna thuthlungin a ak in Article three seventy one Z chu chiang takin mipui kawng kal vel tena an chhiar turin hei he laiah hianin kan tar nghe nghe a ni. Chutiang ang chuanin. August sawmhnih leh pasarih, sanghnih leh sawmhnih leh panga Assembly session-ah vawiina lungawi lohna lantir a kan kalkhawm chhan ber. FCAA sanghnih leh sawmhnih leh pathum pawma a Doctoreen Pu Lalthansanga, Minister ex Environment and Forest Department chuan Official Resolution a rawn pu lut ta mai a. All party emaw. NGO emaw kohhran hruaitute emaw ngaihdan lak a ni ve ta hauh lo mai a, kan ram tana pawi leh duam lo tak a nih vangin vawi nen Zoram mipui kan rum a, kan thinlung a dam thei lo a ni. Kum Sangni leh Sawmhnih leh pathuma nasa taka dodal rawttu ten rorelna an han chan hnuah, FCA hi a that ziaha hi pan an sawi leh hi chu ama in hriatthiam a va harsa teh lul em? Mizo pa in Laiking hian mi ze chi hnih a nei a, a changin a dinhmun thatna tur a nih phawt chuan a awr a sen thin a, a changin a awr a dum leh mai thin an ti kha. Vawini ah chuan kan ram hruaitute. Din hmunah hian a chiang leiin ka hria ni. Kan nau pakhat phei chuan hetiang mi hi a lawm lai king, duh lai king a tiin fiamthu a sawi ka la hre reng a ni. Vawiiniain kan Reverend pakhat phei kha chu la dam se, tawngkama Distinction a taka fel leh si tih te pawh min ti hre chhuak rum rum mai. Vawiinia hian in Mizoram mipui aiawh leh India sorkarin, Kum sangka zakua sawmriat leh paruk a Mizoram Peace Accord an ziah chuan kan ram, kan hnam, kan sakhua a himna tur tarlan a ni a. Mizote himna tur leh kan dam khawchhuah theihna turin ramdanpui, Article three seventy one C, A, Sub clause four ah chiang takin Ownership and Transfer of Land tar lan a ni. Parliament in eng dan pawh siam mah se, Mizoram Legislative Assembly pawmpuina leh remtihna lo chuan hman ve theih a ni lo vang tih a ni. State pawn lam mi tan Mizoram ah ram neih ve ngawt. a theih loh a ni. Chuti karah chuan FCAS ah ni leh sawmhnih leh pathum an adopt tak ah chuan tute nge kan ram hralhtu, tute nge kan hnam phatsantu, tute nge Mizoram Peace Accord tibawrh bangtu tih hi Zoram mipuite'n an la kawk anga nakinah chuan kan thlangtharte hian pawnfen an la fen tir ni a thleng hlau hle mai. Chutiang ang chuan. He dan Special Provision chhungai hianin State pawn lam miten ram an rawn neih ve ngawt a thian lo vangin President of India fapa pawh ni rawh sek sek, India ram mi hausa ber Ambani te chhungkua pawh ni rawh sek, an hnenah ram kan hralh thiang lo, an nin ram an rawn nei ve thiang lo a ni. Chuvang chuan heng ang zawng zawng hi kan hnam pasaltha te, kan hnam. Martar ten an nunna leh thisen tam tak vanga vawinia kan neih hi tun hi a bul tanna a ni. Tunah hian Zoram mipui kan chhang harh met, Zoram mipui hliam a dam chho met. Chuvang chuanin vawinia kan inhumhimna Sedai chhia a lo ni ta mai hian Zoram mipui rilrunna kan rumvawng vawng a ni hi. Chuvang chuanin he ram himna turte, he ram damna turten kan tan rual a ngai a ni. Kan buaipui em em FCAA sam hnih leh sawmhnih leh pathum hian a tum leh a chhung a inphum ru awm tih hi Mizo mipuiten kan hriatchian a pawimawh khawp mai. Mihringte hian kan dam khawchhuahna turin mamawh em. Em Pathianin rohlum in pek kan ram thing leh maute ve na tur dan awm arh awm sa chuan rawn suasam mek a, chuvang chuan kan chhiat na tur heng Pathianin a leilung min pek te thing leh mau min pek te an rawn suasam theih na tur anih avang hianin Zoram mipui tan, Thangthar chhuan lo awm zel tur tan a hmang an thlaiak em em a ni. Chuvang chuan FCAM sanghnih leh sawmhnih leh pathum hian Forest Rights Act kan ti, FRAP sanghnih leh sawm, sanghnih leh paruk ina Forest Dwellers kan ti ho inhumhimna dan pawh kha a rawn thiat. ta vek bawk a ni tih hi kan hriat atan kan sawi dun i tin kan thenawm state Nagaland te pawhin FCA sahni leh sawmhnih leh pathum hi an adopt tho tih tawngkam hi kan hre leh thin. Mahse dan tawngkam takin Nagaland hian an adopt lo, an adapt, adapt, zawk a ni. Chu mi awmzia chu an ram tana tha lo a awm chuan an pawm loh thuh. an tarlang thudel kilh an nei a nih chu. Chuvang chuan Assembly session-a meuh official results-ana he dan an han pawm ta mai. Kan ram hi kan hralh a thiang lo. Lalni Ropui Liani te, Pasalṭha Khuangchera te, Kan hnam pasal tha leh martar ten thangthar chhuan lo awm zel tur te chenna tura min lo hum hal sak, min lo ven him sak tih Voinia party pakhat in a kan sorkar in a min chhu sak a min hral sak ta mai hi a in en let a nih lo chuan in Bangladesh of the East ah kan chhuak lo ang tih pawh sawi a har khawp mai. Chuvang chuan. Development chuan lama mahni thuneihna midang kut a hlan hi thil pawi tak a ni. Kan ngaihthlak tak ang khan hun kal tawh sorkar tam tak an hrawn te khan development tam tak an lo thawk tawh. Tuirial Hydel Project te, Serluibi Hydel Project te, tin chu Bipialama chuan four lane te, Tin airport te pawh hmasawhna chi hrang hrang an lo thawk tawh a ni. Chuvang chuan hmasawhna chhuan lam a an han nei ta mai hi chhuan lam dawrawm tak a ni. Nakti mai a Prime Minister of India lo kal dawn. Chu pawh chuan a rawn tiam mai thei. Amar zawt tak ni lo in heng te nen hian hnungtha kan lo inhiat tawn nge tih hi Zoram mipuiin kan thlir reng dawn cheu a ni. Chuvang chuan Zoram. Kha phang in a au ti a Zoram Dung leh vang a kha hla play a rilru khawi taksa tu te kha sorkar na han chang a kan ram vawi nia chuan kan thla a phang a nih hi mipui kan rum vawng vawng a kan ram hral a ni ta mek a nih hi a pawi kan hnam pawi an khawi hi. In lam let rawh se tun hun hi ni dawl lo mi heng in thunei na zawng zawng thu saka kan awm tur hi he ram dam nan thang thar lo awm zel tur te tan hian in chuan lo awm zel tur te tan in ngaihtuah nawn tur in kan sawm nawn duh a ni kan ram kan ram sawrkar ber in hnam pawi a khawih tak ah chuan Zoram mipui te lungrual leh pheikhai rual tak in dam leh tlang khat ah Hi leh ruang kha dah tiin hmai la zel ila, thei tawp chhuahin JCM den hma la ula, Zoram mipui ten kan tawiawm ang che u. Thei tawp kan chhuah ang. Kan inlungrual phawt chuan kan tantlan phawt chuan he dan hmang hianin, Faro thinlung pawh ti nem thei tu hian min ti nem sak ngei ang tih ka ring tlat a. Chuvang chuan mnf party chuan he FCAA sanghnih leh sawmhnih leh pathum hi kan dinna ngai sanghnih leh sawmhnih leh pathum, August sanghnih leh. August i sawmhnih leh pahnih a he dan kan pawm lohna ram rorelna khawl Legislative Assembly a kan duh lohna kha vawinih thlenga kan dinna a ni. Chuvang chuanin kan dodal tlat dawn ZPM sawrkar pawh hripishial se sawn kawng a. In lam let a, he official resolution hi hnuk let leh turin MNF General Headquarter chuan a phut tlat a ni. I ram him nan, i hnamdawm nan tha thawiin rawn pen chhuak la, mi in an dem ngai lo ang che. Mizoram Mizote ta ka lawm e.